Ah, tauya tauya tauya manheru akanaka manheru akanaka kwese kwamuri nhasi tatsikwa guys kana riri zuva rekutanga kutiona panapa ende nhasi tine rurimi rwaamai tiri kuita kutsenga rurimi rwaamai tichitaura nyaya yeonline business yamadai kunzwa muchiona muchingoti haa ndezvekunyeba izvo zviripi nhasi takuvigirai ivo vana mai chaivo chaivo vari muno mubusiness reonline vari kuzviita vari kubudirira naro vari kumensa vari kukocha kune anybody who is an immigrant especially mazimbabweans Saka chikonzero chatiri kutaurira neshona guys inyaya yekuti tinoziva kuti kunze uko haa manzwa nechirungu manzwa nacho chirungu munenge muchiti manje inini ndikauya ndini ndakutaura chirungu ichocho here ah manje inini ndikaona ndozvozvigona here tinoda kukuratidzai kuti nacho narurimi rwamai irworwo handiti ka why tiri panapa vanhu vakawanda vamuri kuona kutaura about online business havana kungomuka vachingotanga kufunga kuti vada kushanda online no tese takauya kunze kwenyika kuno kune nyaya yemaopportunities handiti ndizvo tinowirirana mm. saka madzimai ari panapaya achange achitaura change tichikurukura mm. mastruggles edu zvatinosangana nazvo chikonzero nei tese tiri kufanira kutanga kugara pasi kufunga about our mangwana handiti kuti zvandakauya kuno kudiaspora zvandiri kuita anaya mashifts ramangwana rangu rakamira sei saka tese tiri munomo hatisi tese hatina kusati takwana tingori vashoma guys takatowanda in our community so im just happy to bring these ladies kuti munzwewo from their own mouth kuti sei vakatanga mabusiness aya vanobva kupi vakatanga sei vari kuzvigona sei uyewo kuti vanokwanisa kutibatsira sei saka ndisingakupedzerei nguva ndine canada pano ndine australia ndine manesi ndine vadzidzisi ndine vabereki aiwa tiri pano takati ti kana muine mibvunzo munongoisa mumacomments muchingobvunza mibvunzo yenyu kune vada kubvunza Kuno wari kuda kunzwa kuti zvakamira sei, unongotarisa munhu wauri kuziva panapa. Kana paine munhu akambotaura newe about this business, enda kwaari, mhanya kuita speed chaiyo kuti yei, ndazovaona vekunyika kwangu nhasi, ndafunga kuti ndoda kutanga business, ndoita sei? So vachazviintroducer kutanga neni, inini ndinonzi Amai Tomiwa, ndiri mugari wekuno kuCanada, ndane Hmm, 10 years ndiri munomu but ya yeah, ndine vana vangu vatatu saka iri business ndinoita full time saka ndopira kuna rutendo
thank you thank you pam moroi mhuri yezimbabwe inini oh, mhuri vanhu vese vari pano vari kutiona eh, ini ndonziwo rutendo chitapi ndakauyawo muno mucanada ndiri mucanada ndakauya muno mucanada ndane makore ndakuina munine years um tiri kuitawo izvozvo zvebusiness iri reonline thank you papam waita hako nekundiisawo pachirongwa
thank you rutendo rutendo hauna kutiudza kuti unoita basa rei o oh, basa rangu chairo randinoita full time ndiri labor relations advisor then iri rangu reonline iri ndori plan b yangu thank you okay
right lillian australia hello hello makadii mamuka sei maswera sei ini ndinonzi lillian ndinogara mukaguta kadoko doko kari pakati peaustralia kanonzi alice spring ndane ten years ndiri muno And um, this, this digital business is what I put in as my plan B. Ndinoshanda ndiri housing officer in the community housing sector. Eh, eh, ndiri kunzwa kufara kuva muchirongwa chino kuti tikudzidzisewo nezvimwe zvataona mukufamba mumastreets umu. I, I hope we are, you're all going to join us.
Thank you, Lillian. Krista girl, UK. uh, thank you so much, Pam. Uh, inini zita rangu ndonzi Krista girl Zanele Makhuvalo. Eh, ndobva kuzimbabwe kulowa gwelo to be precise and uh, ndiri nurse by profession ndakauya muno mu UK about eight years ago uh, kuzotsvaga kama greener pastures so ndakatojoinawo this online business ndoiripo mumastreets so rekedza tichazokudzai zvakawanda about this online over to you pam
thank you krista munyaradzi australia Thank you Chris uh, Pam makadii makadii kwese kwamuri uh, inini ndinonzi Munyaradzi Emily Kawadza ndakauyawo kuno eh hati zvimakore takutonyara kukuudza yasikana nekuti hatina kutangira muno muAustralia takabva nekumusha tikauya kuNew Zealand tichifunga kuti ah ndokwa magreener pastors but eh ndokona kuti ah zvakaoma izvi regedza ndiende kuaustralia but e eh, nyaya wedu we ndiyo ndiyo hapana zvekuti apa but ndakatozoona kuti ndingaita nomad munoziva manomad vanobva pano uchingoramba uchichinja nzvimbo ndikatoona kuti a ah, handingapedze nyika dzese saka i need plan b saka this business is my plan b tatenda
Thank you, Munya. Lastly, we have Blessing Australia.
Uh, thank you so much Pam makadi hama dzedu ana tete vana mbuya hanzvadzi ana sekuru mese uh, inini ndinoitwa Blessing Muendesi uh, I am married I live in Perth Western Australia takakomborerwa nevana vasikana two and I've been in this business for five years right now Hey, I can't imagine. It's been five years doing this online business, and I work part time as a nursing assistant. Thank you, Pam. Over to you.
Oh, thank you so much ladies. Saka ndinoziva kuti vakawanda vachabatsirikana patichataura nyaya iyi nokuti ndinoziva kuti isu semadzimai tinowandirwa. I think upenyu hwedu semadzimai ndo hwakanyanyooma pane varume nekuti pauchati umboti kubasa nekuti kana uri kudiaspora ka haa ah, mese munofanirwa kubuda muchinotsvaga income one income chaiye chaiye inoramba saka iwewe uri mudzimai zvekare hapana nguva yekurara asi tinonyanyowandirwa ndosaka tiri kuona vakawanda some people vanoti zvani a ah, business rakangowandirwa nevakadzi is because isu tino takatakura taka, taka mutoro wakanyanyorema pane varume handiti toti kuenda kubasa wodzoka woti kubika kwakakumirira kutsvaira kuchengeta vana kuita sei kuita sei and then tinosvika pasituation yekuti mamwe maparents vakutoti ah ini handitomborina kana nguva nemurume wangu kana mubhedha chaiwo handiuzive nenyaya yemashift ndo vanhu vatiri kuda pano ivavo kana uri kuona iwewo kuti ha ah, inini vana chaiyo chaiyo nguva handina ndinongoenda kubasa vanenge vakarara ndodzoka vanenge vakarara ungu kungofirira kuti ungori stuck panzvimbo imwe chete wazvitarisa ukazvitarisa ukati hai ndakabvirei zvangu kuzimbabwe inini dai ndanga ndichiri zvangu kuzimbabwe maybe zvingadai zvichiri nani but sekutaura kwaita krista takauya kuno for opportunities saka zvatiri kuno Iriko here mikana inotipa nguva nemhuri dzedu tichikwanisa kuwana income ndosaka tauya pano uyewo kuti what is our plan b saka tine mibvunzo yakasiyana siyana guys yatoda kuti tinyanyofunga nezvayo musandapira kune eh, makurukota edu ari muno aya kuti imbozvifunga iwewo kuti ngatitii basa rako rapera nhasi iwewe une plan b here ngatitii warwara hauchakwanisi kana kumuka kuenda kubasa plan b iripo here zvakadii nekuti upenyu hunogona kungochinja all of a sudden kana kuti kuti uda kuretire uri kukwegura every day uri kukura saka ndo chikonzero netiri kutaura about this plan b yekuti asikana ngatiitei plan b ende plan b yatiri kuuya nezvayo iyi iri legit handiti ka saka nekufamba kwatinenge tichiuya tiri kuda kuti every week tinenge tichiuya tichikuencouragei tichikuudzai kusvikawo imi mafungwa kuti aiwa i think i have to also do this handiti saka chekutanga chatoda kukurukura nezvacho tine anonzi mahidden struggles emaimmigrants isusu tese tine zvinotinetsa semaimmigrants saka ndiri kuda kukumbira anokwanisa kutimiririra kutaura ndimunya here kuti masituations ma, ma edu isu atinoti mastruggles atinawo isusu mukubatanidzirwa munoziva kuti maimmigrants anosangana nawo vamwe vavo vanogona kunge vasingazivi kuti vane mastruggles but ngatitaure nezvavo mastruggles api atiri kusangana nawo mudiaspora kana tauya
Mazvita, ehe ndini ndiri kutaura concerning mastruggles atinosangana nawo mudiaspora. Inini hangu uh, sezvo ndambokutaurirai pendaintroducer kuti kutofamba kubva apa kuenda apa kutsvaga kuti ndoiwana papi mari but haife yakaunganidzika mari kuti wawana dutu remari apa uchishanda. ende unenge uchishanda zveshuwa back to back inini nditori nekamwe futi kacleaning business but munongoziva vabva kubasa woda kuti ndakuda kunocleana kucleana kwacho ndiwe unenge uchiita saka unoneta pasina pawaona mari yakaungana saka mari chaiyo mudiaspora kunoku takasiya tapromisa hama kumusha kuti haa iko zvino izvi dzinza rese rakuzobudirira but kusvikira izvezvi zvinotonyadzisa kuti munhu agara nguva yakareba kudaro but chinobatika chaicho hapana saka ndosaka ndauya pano kukurudzirai kuti nekuti bhizinesi rika rinobatsira chaizvo pakuti okay handingachatauri zvese because ndingazotora zvevamwe vachataura pamberi asi unonzwa nekushanda ndiri kutaura concerning mastruggles edu kushanda tinoshanda kuno but tinenge tichitarisira kuti pane pundutso ichabuda pazviri but wozoona kuti mari iri kungokwana kubhadhara mabills nezvimwewo zvidiki diki but kuti uwane mari yekusevha yekuti unoti waita chinhu one chinotaridzika of course zvishoma zvinenge zviripo but zvinhu zvakawanda zvatinoda kunzwa kufufila kuti horaiti mwana wangu ndichamuratidzei ramangwana o iwo mangwana acho basa irori one randinaro randiri kushanda ko pakazoitika anything ndinoita sei ndo mamwe mastruggles ekuti tinenge tichimukira makuseni tichidzoka wakaneta but zvinhu zvinenge zvakangokumirira mari haisi kukwana ndatenda zvakawandisa but for now Thank you Munya, maita basa. Pana nezvekuwedzera here because ndine zvimwe zvishoma zvekuwedzera about it. Blessing une zvekuwedzera ipapo? Yes.
Uh, thank you so much Peng. Discussion yatiri kuita idiscussion iyi inofadza stereki. You know, um, most of us patinouya kunoko, I still remember isusu Ah, mapepa you know that email painouya ichiti visa granted you know kuti maakuenda kunze kwenyika it's like heaven on earth the joy yaunenge uinayo soka kuti kwandakuenda uku kuti akuzonogarika but mm. zvinoitika ndezvekuti for most of us tauya kunoku manje we have to start all over tanga tine maprofessional atinawo kuzimbabwe uko itatova nemabasa edu akanaka but then tauya kunoku unotozoona kuti aewa masystem acho akatonyatsosiyana you know vamwe vanotogara kana one kana two years mumwe munhu asina basa achitsvaga basa so inini iwill share my own personal story patakauya kunonguka I, I was actually pregnant with our first our first child. And I remember the fear that was in me kuti I, I was excited but at the same time I had fear yekuti kwatiri kuenda uku nyika nyika itsva everything is new we have left family how are things gonna be tauya kunoku inini I couldn't work ndiani aida kutora mukadzi ane mimba so um, i remember i did the nursing htk course bva ndaita after then dumbu rakuraka hapana achandi achanditora i stayed home for almost two years mwana akunosvitsa pathree years ndopandakazotanga kuchitsvaga basa now and it was so hard because someone was telling me kuti ah try kuconverta maqualifications ako awinawo ekuzimbabwe i tried it but it didn't work up until one lady told me akanditi blessing ndakaendikudza yasikana aiwa tiri imomo ndokwatabva nako ndomatitori tikutoshanda muaged care chitsvagawo chii ikoko you know um so because you know like i had done the course like i said ndangoitawo chingoti arigai ah, tingoita ndikatoti e eh, panapa mabasa ari kunetsa arigai nditsvage and i thank god ndawana basa but manje mashandiro acho soka ndakashanda zvekuti you know what i remember inini nemurume wangu because when we came my husband was studying Umwe achibva kunight shift, umwe ndiye arara pamba nemwana. Ndini ndaidriver ndosvika muparking lot ndine mwana. Baba wobva kubasa votora mwana voisa mumota vonanga kupi nemwana kudaycare indopinda mubasa ivo voya vorara ini ndichipedza kubasa ndodzoka kudaycare kunotora mwana ndodzoka baba vachibuda We did this for almost a year and that's when I just said, you know what? No. Enough is enough. There has to be something out there. And I thank God kuti ndakakurumidza kuzviona. Ndikati no man. System yekuZimbabwe hongu. Pamwe waingosananika mari kashoma shoma but the cost of living and compared to the cost of living here. Ndikaona kuti mari yacho iri kutongopera. Ehe tikumaita mashifts tikuona chiti mari yakawanda but then at the end of the day after a fortnight utozoona mari yacho hapana because we have family back home our bills and everything so i realized it very sooner kuti no panapa tikasachinja ka this is our life ndopandaka i went in prayer ndikanamata ndikati mwari there has to be something out there online kunofara kunge kunoitwa zvinoitwa but chandaiziva kuti vanhu vanomboitei online i didn't know anything because ndandaneta maweekends maholiday kondotime ine mari rate rakakura vanhu vazhinji tine tichikwira nekudzika nekukwira nekudzika ndokuti ndo pane rate ava vemuno mavauya ava ndo vanenge vari kumapaki nekumabarbecue vachidya isusu tiri kumabasa so i then told myself ndikati no this is not the reason why we left zimbabwe takaya kumagreener pastures something has to change that was my aha moment and i thank god pam madzimai kuti our these eyes got opened

thank you so much pam thank you blessing ah, hapana ah, ndambonzwa achitaura kuti mafamily ma groups mukangonzi mari mari tinohwanda kumateresi kana kuti asi ndiri ndega ukangonzwa muchitaura nyaya yemari chete mumateresi hauti bufu not to talk about bent out kuita stress I, I don't think kuti vanhu vakawanda ka vanongoona you know the life yatinoratidza kuti a ah, munhu akaenda kuabroad zvinhu zvakutofamba asingazive kuti kutanga kuya kuno kutanga kuti zero wotanga yeah. kuti one i used to wonder kuti sei vanhu vakawanda vachiti vakauya kunoku vanotanga kuti zii pamafacebook auchavaona havaposti havaite sei vanenge vakahwanda ah, ko vanhu vanenge vari muabroad hatichatombonzwa neupenyu hwavo because vanotoziva kuti musi wavanoposta ka tinge takananga kuma inbox ko ndeipi ko ndioneyo ka 50 dollars kasina mm. basa anditika ndo zvimwe zvinhu zvekare zvo because kana wauya kunze kwenyika vanhu family yako inenge ichitayambuka watoyambuka iwo nemhuri yako yese saka zvinhu zvakawanda vanhu vakawanda havazvinzwisise saka ndosaka tiri kutara mastruggles edu guys kuti kana vamusingazive kuti hmm, kuya kwatakauya kunoku indege zvayo tiri kutonyara kudzokera right saka ngatitaurei about online income iyi ngati just one okay about just income kungoti ungonzi waita one income zvakaipirei because pane vamwe vanoti haa inini neone income yangu tinofamba tiri two its okay inini nditori right sei tiri kuti ngatitsvagei plan b ndo pane mubvunzo wangu wechipiri ipapo
Alright. Plan B pamastruggles edu atiri kutaura aya. Uh, plan B iwewe unochuza wega kuti urida plan B ipi ndezvipi zvinokuitira handiti asi inini hangu ndakachuza business iri seplan B because akasiriko kekutanga kutraya mamwe maplan B sezvandambotaura amwe anotonetesa kupfuura basa rangu rechinesi randinoita saka it depends kuti plan b yauri kuchuza ndepi saka iri inini ndinoda kukurudzira kuti this is a good plan b yekuti iri ibusiness rekuti iwe unotorara zvako intaneti hairari Mm.
imbomirai sisi munya chikonzero eh, imwe question yandoda tinyatange tambonyatsotaura nezvayo ndeyekuti kune vanhu vanongobhilivha kuti one income is enough anditika sei mm. tiri kuti one income musarelye neone income ndo pane mubvunzo wekutanga tanga ipapa why tiri kuti ngatisarelye neone income guys pane zviri kuitika kunzwa kusaka for example Inini muno muCanada, not even just Canada, tiri kuziva nekuti kwakaitika hondo dziri kuitika ikidzi dzekunana eh, kuri kungobhombwa mafuel whatever rutendo uri kuiziva ka nyaya yefuel mhm, mm. mhm. iri kufamba senyaya yefuel mucanada haa ah, zvisi kuita iri kungokwira prize and eh, fortunately isusu patiri ka tinototenda mwari bcause tinongoita three minutes tinge tasvika saka hazvisi kunyanyotibaya baya, baya. asi maprice ari kungokwira ende kana achikwira iwo mari yako yauri kutambira haisi kukwira ndopane problem ndopane dambudziko ipapo mm.
also kutanga kunzwisisa guys toda kuti tinzwisisane unogona kunge utori nebasa rako ritori rights but vanhu vangani vanongomuka vachingonzi like kuno canada vanongokutumira email havambokupa three notice in advance handizive kunana australia nekunana uk kuno kakuna three months in advance kuti the next three months tinenge tisisakude panapa mm -mm. unotomuka kutogeza pamwe pacho kutoenda kubasa pakunoti kudai laptop laptop haivhure otoziva kuti doravharwa
wavharirwa kunze
wavharirwa kunze ndosaka tiri kuti vanhu musakotsire uchiti inini haa nditori nebasa rangu ritori bho haa mm. inini ini bhosi wangu anondida isu kuno kwanobva wati kana unobva watonzi best employer of the month wotoiswa pamadziro ba wobva wati aiwa ini ndinotodiwa but pane zvinoitika zvekuti tiri kuti musakotsire guys unomuka wakanzi basa rapera Iwe wanga uri besti namanager wanga uri mm. besti nemuridzi wecompany muridzi wecompany wacho ni iyeye anogona kungomuka ari bankrupt zvotonzi haa zvinhu zvatovharana panapa haa hazvichatoiti hazvichatoiti zvinhu zvakasiyana siyana mm-hmm. unogona kungoreplacwa nemarobots maai akati kuuyai vanhu vari kuinvesta nemaai iwe uchiti basa rangu inini ndini ndinotopa my boss maideas ndini ndinopa at the end of the day boss wako akangoziva chete kuti kuna chagtp unoswera usisina basa because chagtp haaneti kupa maadvice haaneti kukuudza kukuudza kuti how to run your business anokuudza zvese saka vanhu vakaita vakatanga kungozi vari kutanga kuziva about ai vakutanga kuinvesta kunana ai ikoko iye wakamirira kuti every month handiti kwozoita kuno kufuti even kunze kwamuri ikoko vanhu vanoshanda muhealth care like mapersonal care whatever ndine vanhu vanotombotaura navo kuseri vachiti unoziva kuti ndine vanhu vangu vandinoita take care of hanzi vari muhospital ka maybe three or four before you know it t two havasisipo which means income yatoita sei yatokata vanhu vaunga vachichengeta kana vanga vari ten zvikanzi five vaenda kumahospitals unongoshonamata kuti ngavadzoke kani ngavadzoke vakasadzoke zvatovharana yeah. saka ndo patiri kutaura kuti unenge uchiti iwo maybe pamwedzi uri kuwana kana kuti 4000 at the end of the day mari iri kuya 2000 iwo unga une bhajeti re4000 kana kuti 5000 iyoyo isingakwani anditi saka ndosaka tiri kutaura about uh, that online business um, uh, not having one income ndo patiri kutaura nezvazvo rights Chii chinombonzi digital space? Tinoziva takamgabe vakatidzidzisa kuti enda kuchikoro mwanangu, unodzidza, wopasa, wotsvaga basa. Now takutaura isusu about digital space. Toziva kuti vakawanda vari kuda kuziva kuti inini ndiri kuda kutanga basa business iri pa digital space. Ndiani kwaangati utaure nezvedigital space asikana? digital space Krista girl, hatisi kukunzwa. Are you frozen? yeah.
Um, okay. Um, kana tichiti tine eh, digital space tiri kuti um, uh, vanhu um, unenge uchishanda uri online ha zvimwe zvinhu hazvina you know explanation mawords eshona saka tinoramba tichingosanganisa nechirungu its just working online and eh, kana tichiti tiri kuda kushanda online hazvireve kutoti uri kubva watosiya basa rako zvachose aiwa uno its a business yekutoti unoshanda alongside your job nenyaya yekuti eh, ine madigital spaces akawandisa especially yedu yatiri kutaura nezvayo nhasi inoshandisa like automation so kana uri in the digital space and using automation inokubetsera kutoti chero wakarara iyo iri kutoshanda saka ndo zvimwe zvinhu zvatinotaura nezvazvo kana tichiti digital space i can end over to mumwe oendera mberi echiexplaina digital space kutoti tinorevei
um okay so inini just like i mentioned kuti ndakangonzwa kuti vanhu vari kushanda online vati vanhu vanenge vachishanda online vachimbokunomboitweiko online ikoko i didn't even know how

So now moving on to the online space, this is our system, this is our business. You want to start an online business, but hausi kuziva kuti ndotangira kupi because online business kuti rishande rine masystem handitya rine technical work that has to be done and most of us we don't have the knowledge kuti ndinombotanga kupi tinongoziva kuposta pafacebook nekutaura nehama neshamwari but for it to run

All the training tinokupai. Mentor and coach to guide you into the business, um, to guide you in the business and for you to be running your business anenge aripo une support from a global system so tiri kutaura kuti system yedu ipackage yezvese tiri kukupa mota tongoti iyo mota iyo chisa fuel udrive so this is how our system our business works madzimai vana baba

Haa ah, maita basa mapedzeredza ndosaka muchitiona paye mukanzi maenda kuinstagram munotiona tichitaura nebusiness nezveonline mukaenda kuyoutube munotiona mukaenda kutiktok motiona mukaenda kufacebook motiona because tiri kwese tinoshandisa maplatforms ese even linzi ini tiriko ikoko handitika saka online business rinofamba kwese kwese kwese kwese thank you so much blessing tasvika pane mumwe musoro wenyaya yeah. Uno concerner isusu vana vevhu. Ah! Sei isusu maZimbabweans tichitya? Pane zvinoita kuti titye kutanga maonline businesses. Toda kumbotaura zvikonzero zvatinonyatsoziva, handitika? Aha, Rutendo. Rutendo akapedza mwedzi. vamwe vanopedza makore kana five years vasati vasati tinavo vanoti pamela ndee chingokona hangu ndee chingokona hangu aiwa blessing ndee chingokona zvangu e tiri kukonai pane zviri kuitika mumamana emazimbabweans umu because ndaimbozvibvunza kuti why is it mamwe vemarudzi vakangonzwa this business vanojamba so vari kujambira vati isusu maiwe pane zviri kuitika toda kutaura nezvazvo rutendo ya waita hako pemu nekundipa mukana haa ah, pane zviri kuitika pane zvanga zvaitika zvakaita kuti ndinzwe bhizinesi iri muna 2020 asi ndigoti ayi handisi because patakapinda mucanada haa ah, takambodyirwa mari iwo anonzi mapiramidi aya ane vanhu vasina mareal name sezvatiri kuita kuti pemu rutendo lilian blessing nyaradzi vamwe vainzi vana mama be vamwe vachinzi vanaani opinda ma tigodyirwa mari kuto mari kwete kadiki kamari mari nemhuri yakaenda saka uchiramba uchiona zvinhu zvakadaro unototi hayi handingarambi ndichinyura kasikana saka unobva watoita kapfungwa kai kekuti aiwa hazvisirizvo reka ndimbomira asi paunozoona umwe futi wekwako achizviita achikurudzira woramba uchimuona uchimuona sezvandakaita iwewe pemu ndopandakati ha chinhu ichi ndofunga chi ndechechokwadi and then kuitawo tsvagiridzo dzako dzekuona kuti chii chaizvo bcause pekutanga handina kana kumboda kuita tsvagiridzo pfungwa dzangu dzanguva dzangovharika kuti amno going anyway handina chimwe chandichaita ndichangoenda kubasa rangu zvopera zvakadaro so tsvagiridzo ndoyakazondiita kuti ndoona kuti haa kune zvimwe zvakanaka kunze uku chinhu ichi chinenge chakanaka ichi hachisi chatanga nhasi chakabvira kudhara and even vanhu vatinoshanda navo havasi vanhasi and even masystem acho haasi anhasi hausi kutanga zvinhu zvako so ndo zvakaita kuti ndivhurike izvozvo but otherwise hafi yanga iripo handidi kunyepa handii mm. Thank you. Thank oh, Lillian, fear yanga iripo here? Aiwa, fear yanga iripo. Yanga itoripo, ndaitozesawo like Rutendo had said kuti unenge wakambosangana nezvimwe zvawakambozvipinza mazviri and you lose money in the process. So when when you see something new i think if it's god given mwari vakakuzarurira deep down in your heart unoziva kuti ah, ichi ndo changu ichi but tsvakurudzo dzinodiwa iwe semudunga munhu and you uzive kuti mari yako uri kuisa pari so when i started ndakasangana nablessing um, she didn't need to convince me to start ndindega ndakatoya kuti ndiri kuda but eh, unozotora nguva yako uchitsvaga information to know where you're putting your money on and also chimwe chinoitika ndechokuti unenge uchifunga kuti a ah, pane zera rangu ndinozvikwanisa here ndine mhuri ndine vana kana kuti ndakura or handizivi technology but toda kungokuzivisai kuti mukapinda mubusiness medu like blessing has already highlighted kuti it's a package that is already made for you hauna kunyanya kutsvaga zvakawanda because zvese zviripo and you've got support kuti ikubatsire kutanga kulauncha business rako and progress in greater strides
thank you pane anga ine fear futi here munomu ah, tese tanga tinadzo fear inini yangu ndakanzwa business in 2018 ndakaita fear i discourage even munhu akandiudza akatosiya
you are not right
munhu akandiintroducer in 2018 akatosiya business iroro oh. but inini i then also it was blessing her post was genuine and where, the way she posted it it's a it's a group that i know this havatore zvinhu zvemafanifani so from there i just said ndakato even ndi ndakatozomcontact after ndaona post yake i didn't know her though but i knew kuti its time zvanga ndanga ndanzwa ndanga ndanzwa it was during covid sezvatachimbotaura petachiti mastruggles ekugara neone one uh, income, income. Saka during covid vamwe mabasa anga asinganyatsokumira mushe. It's another situation, another good example. Saka I needed money. Unoziva vanhu vakarwara, vanhu vairwara even manurses zo airwara zvekuti kubasa manje it was now a challenge. You might go to work and see kuti vese vanhu vawanga vachifanira kushanda navo havana kuuya. So that means you are the only person on that job. That means you are going to burn out that day.

ah, inini hangu ndaitotya zvisingatomboite because um, the other thing yaita kutoti ndinyanyotya kwandinobva kutoti have never been on a computer ndakangoonerawo computer kubasa every time saka ndaifunga kutoti nyaya yekushanda online haa ah, haindiitire zvakanaka and the other thing ndaifunga kutoti everyone who speak about eh, online business is a scam because zvakawandisa unonzwa kunzi ndingabirwa mari yakati uyabirwa zvakati uyabirwa you know saka ndaingofunga kutoti munhu wese ari kutaura nezvazvo is a scam saka ndaiona vanhu vekunyika dzakasiyana siyana vechingotaura nezvazvo but then at some point ndakazoona blessing echitaura and i was actively looking for something to do Uh, because machallenges iwawawa ekutoti kumusha kuri kuda kuitwa zvinhu ndandine challenge financially so pandakazoona blessing echitaura about this business ndikati hezvo ko vekuzimbabwe variko futi in this business because ndandakamboona vamwe vanhu vechitaura nezvazvo saka pandakaona kutoti ah kune vekwedu vari kutaura about this business tobva ndatomhanya kutoti at least uyu totaura same language angaende kuaustralia uko osvika achida kuzosikama inini kunoku at least tinopedzerana nelanguage yedu then i jumped in ndati ndobva ndatoitawo my own research ndobva ndaona kutoti aiwa haa apapa i can invest in this business because it was a, a legit business
Haa ah, manje inini manje ndini ndakada kuidiscouraja baba ekwangu manje saka 2018 paye tasvika kuno ndione vanhu vari kungoita mashift ndikati e eh, ko baba ko tikadzokera hedu kuafrica ndanga ndine tuvana twangu tsutsu diki e eh, ndione yowe ndo system yacho iyi ndopatakatanga kunamata paipa iyi personal story ndopatakatanga kunamata paipa iyi but inini chandaitsvaga yange ingori online like ngoshanda online maybe online job or whatever chero ndichingoshanda something ndiri kumba baba kwangu bva vauya chiti ah ndaona ka online ndaona online business iyi pafacebook ah ngandimuseke ndikati ungaone online business pafacebook of all places are you serious handiti ka saka ndaitotya pfungwa dzangu manje dzakamhanyira kuti it's a scam ha baba havada kuvharwa mari vana muti iwe iscami zvikanzi aiwa kana iri scam kangatione handi zvanzi webina ifree ngatiende tinoona webina iyoyo tona tagara paye taona webina paye ah taona webina taona webina ndakuona vanhu vautaura nyaya yekuti ha uya kuti zvindakakwita basa uye akati ndikuita this income ndikati ava vanhu vanenge vataurirana ah, ah, ah, hapana zvokunze zvekunyeba izvi but i was still drawn ndichida kungoona kuti orit kumberi kwacho kunei pazvakazongonzi bhadharai access fee handiti yedu access fee ezvine zviizi 149 yedu ipapo yanga iri 99 dollar hmm. hepano pakunzi bhadharai access fee ndikati ehe mazvionaka vada mari mari yenyu yakutoenda pano zvikanzi ah, even chero ikaenda handii its just 99 dollars ngatingoonei chete kuti kunei kumberi ndikati uyu munhu uyu kai ndiye achauya achinyatsonditi ha ah, but you said it aiwa ha ah, ungotaura chokwadi ndii ndakazonyara guys ndii ndakazi ndatone chimuti nebusiness iye ndakabva ndamubhutsura ndikati enda unogara uko enda unoita zvako zvemashift ndisiye ndinyatsofesana nebusiness iri anditika saka fiye iripo because isu takamboscamiwa anditika mm-hmm. plus kwatakabva asi mambo vrataudzwa kuti online vanhu vanoita mari taingoudzwa kuti enda kuchikoro enda kuchikoro tinongozivawo maresume iwaya ndo atinongonzwa kuenda kunze kwenyika ndozvatinongonzwa uchitanga kupinda munyika munyowani chinhu chavanotanga kukudza immigrants ndechekuti beware of scams and isusu automatically ascam means online ndosaka tiri kuuya pano guys sarutendo zvaanga achimbotaura kuti kune mapyramids scam mamascam ayaye mazita vanenge vaine mazita ayo ari fani fani so mafaces aya ezvine zve vanhu vanotogenerata neai auone face yemunhu ende tiri munyika dzino tinokedzwa guys haungabve kunotsoziva nhamo yako ya 20 amene vakanga ari kuzimbabwe 2008 kwakamboita imwe nhamo so kana uchiri kuiziva nhamo yeyo unoziva kuti hausi kuda kut uchiri kuiziva nhamo yekuti waingomira paque so usingazive kuti pari kutengeswa chii wongomira waunozosvika kufront oti nei utongonotengesa yogurt apa wabva nezilaini kubva kumashuro uchiti unenge uchingoa nei mukuzeri pari kutengeswa chii ari pamberi pako bva kuti handisi kumboziva ndangomirawo saka manje tisingaziva kwatakabva tiri kunoko tochitanga kuyazosikama vanhu kunoka aiwa haasikama ngatiitei maserious apa tinoda ngokuratidzai chete kuti dai yanga iri sikamka mafaces edu hamumbomaona tinomaona edu pamapages edu apa muchinyora kana macomments ma Hee maskama, hee maskama. Unoziva kuti hapana business raunoita mufirst world countries zvisingazivikanwe negovernment. Mm. Hakusi kuna naafrica kwokuti vanhu munoita zvinhu zvepasi pemuti. You know, mm. everything is documented here. Social insurance number chaiyo muno munyika muno inotodiwa kuti utange this business. Kana usina urume. handiti ka unotosiira vane masocial insurance number you need to have a status kuti utange this business every year tinotofaila mataxes handiti apa tiri kuda kudzikamisa hana because tinoziva kuti ipapa pahana dzinenge dzichirova kuti ayo vanhu vaye vatanga mukatoona tiri kunzoko matanga ka maakuya kuzoscam matanga ka ende munoramba muchitiona because isi tikutoziva patakatsika handiti ka kuti hatisi kuyazonyepera vanhu anditi yes blessing unoziva imwe fear inenge iripo pavanhu ka um ini ndisi remember patikauya kuno my social media ndakasvika pangoti haa social media zvekungoposta just for likes no let me stay away so most of us kazhinji tinenge tisingazive how to Tino, what we know is just how to post vamwe kutotya chaiko chaiko kuti manje kana ndapinda business iri ndichazvikwanisa here mm-hmm. but what we want to say is isusu in i still remember ndichitanga business because awana business ndini ndikatoudza baba vekwangu kuti uyai muone zvandaona i found gold because hakuna zvakadai aine murume wangu akatovhunduka nazvo akatya akati kana Ah, maZimbabweans. I, I told Akurita business because my husband did the research for me. And I did this business is so good because he said, Muna Kashanda, mu bank, Muna Neso Ziva Kuchaga. Information, yes, I got Chaga, I got Skondit, Irin Dornon's business. Because the previous Linda Mingenda Pinda Mnichme Chaga, Chaga Ndozo, Timuchacheme, Yamai Mabirwa Mat. The Kataiwa said, Cheme, Aticheme. hatimbobirwi chakangovharwa titombozoti chakaenda nekuchipiramidi mm. ichocho eh but when i found this one my husband did the research ndobva andiudza kuti right this is the business because everything that you need is clear all the information that you need is there iri ndo rinonzi business iri kuzoti ngatichiite yakati ah mm -mm. akatya so inini ndobva ndatongopinda ndakati you know what inini am getting in all of me but manje musagona kushandisa social media tongoziva kungoposta chete mapost every day nekutaura nevanhu but right now when i look at myself i'm like wow the things that i can i can do right now is because of our training mm-hmm. mm. saka mese muri kutiona tichitaura business no training yatinayo ka if you are to do an online business uri wega ka unobhadhira mazimari unobuda mari almost kana kuma i think kuma more than 10000 yetraining kana uchida yesocial media but isusu training yedu ayo it's, it's phenomenal it's amazing it grows you your mindset and everything so most of us the things we were afraid to do now we look at ourselves and we are like wow tisu taakuita zvinhu izvi it's because of training mabasa vanhu avari kuita hakuna munhu akangomuka nhasi anesi vana krista vana munya hamuna kungomuka mama nesi you were trained so ndozvatiri kutaura kuti musatya kuti online business ndinozozvigona here we will give you the training and our training is amazing because training yedu ka aiwa its phenomenal so yeah that's, that's what i can say kuti vanhu vasatya thank you muziva chinonzi digital marketing chii tatova hutsi chaiwo chaiwo munoziva mwana ari kutotanga grade one hutsi kusatomboziva kuti zvi zviri kuitika but mm. right now we look at ourselves weare like ah inda kutozvitarisa kuti ndatograduate yekuuniversity when it comes to because of the training that we have in this business we will training on everything concerning this business and how to run it as well mm.
aiwa maita basa vane nzeve vari kunzwa guys kana kuri kuti manga muchimbovaona madigital bosses aya achitaura nezvebusiness muchityira kure itime yekuti musatyire kure iwo just have a very honest conversation with yourself kuti zveshuwa pane mibvunzo yatiri kuti zvibvunzei basa rikapera nhasi retiring yako masavings ako akamira sei zvikanzi waakusvika kuma70 uku handitika isusu kuno kwatowedzera makore eretiring vaimbonzi 65 ezvinonzi rutendo vanhu vakunzi retiring after chi ah vane ma8 years vari kushanda ah.
yes saka kuti saka ucharamba uchingoshanda hmm. zvidei guys zvidei munoziva kuti mucommunity medu tine vanhu ma71 year olds who are running this business like mad pane vamwe ambuya ava tinoziva ambuya eni vaya vaive kuti ukangobvunza mubvunzo chete mucoaches group ndo vanotanga kukurumidza kukupindura ugoti vogokubvunza kuti waenda kutraining here waita research here but vanouya futi vachikupa answer ndezera ravo iroro saka mm. age is just a number tikuda kuona ana gogo mucommunity medu ana gogo varimo mucommunity medu vari kurirova basa iri zvekuti anga atoti zvone ainini ndakuenda kudiamonds but pavakazoona kuti aiwa mari dzidze munomboziva kuti chii guys makaziva kuti pamaretirement penyu vaya paimbogara pasi ucalculate kuti mari yauri kunzi uchazenge uchipiwa pamwedzi imari vamwe ndo vanopiwa ma500 pamwedzi vamwe vanopiwa ma1000 unoitei nayo mm. chero 2000 unoitei nayo isu tichisakauya kunoku kumalate 30s 40s vamwe vari kuuya kuma50s unenge washanda makore mangani kuti ukwanise kuwana retirement iye munhu akatanga kushanda aine 14 years muno mucanada kana kuti kuno kunze kwenyika ari kutosafa mm. nenyaya yeretirement unofanirwa kuzvibvunza kuti saka isusu tikuuya tatokura nemhuri ukagara pasi ukacalculata kuti zvoni iyi ndo mari iyi yandichange ndichipiwa iyi 500 vari kupiwa ende munogoogla mm. Go and Google, even ChatGTP is your friend these days, Google is your friend. Go and Google kuti kunyika kwandiri kuno kuretirement vanhu vanopiwa mari pamwedzi. Ende zvinonakidza zvakaomera ndeve kuti even wapa retirement mabills ako haastope. Mm. Your yeah. bills here. Mabills ekunoku unoziva upenyu hwekunoku hwakasiyana mm. nekumusha because kumusha unogona kuti kana wachembera vana vako vanenge vachingokuti mama imbouyai right Rega ndimbotora ana daddy. Hapana nokuvunza kuti tipe mari yechingwa makuseni. Toda mari yemazai. Hapana. Toda mari yerent. Hapana. But kuno. Kuno guys. Kuno kunogona kunge mwana wako aine imba achigara mubasement munobhadhara rent. Hmm. Kuno kuvana vekuno havana basa havana nguva nemubereki because vanewo mabills avo ari kutovaremera saka havatokwanise kuchengeta mubereki. yeah. saka tiri kuti isusu tiri kubva kure isusu tiri kubva kumusha ngatipafungisisei yes uri abroad but usakotsiri mukai guys mm. mukai mukai mukai kunoka kusiko kurara funga remangwana rako masystems ari kunoka haana kugadzirirwa iwe they can never bend for you and haambofa akachinja ari kutonetsa varidzi vawo wozoti mm. zvako iwe saka we need to think also kufunga pavana vedu zvekare Hmm. now tinoziva kuti vakawanda vedu muri kuona mavideos munouya muchibvunza aiwa munobvunza kani mubvunzo aiwa mazimbabweans munobvunza munobvunza saka bhizinesi racho nderei nei ndakuona ika kufacebook bhizinesi hmm. ndere nderei patinongoti enda unoona webina aesa hmm. hanzi iblessing
chinonzi chimbondiudzai zvese chimbondiudzai ndingoti gagaa handina nguva
musaonoziwa neupenyu ukaona uchiti handina nguva yekuona yekutsvaga information yatiri kukupa yefo free hausati wasvika pakurwadza and unoziva pemka what i realize is inini i i say to myself you know what i wish most people could see right now where the world is going we shouldn't even ignore mm-hmm. right tiri kuona zvese zviri kuitika izvi chine chingoti aiwa zviri kuitika ikoko hazvitisvikire mm. like you're saying companies are closing all this is happening right haudi kuzotsvaga chinhu munguva yekunge wapa mawani yeah. because ndopanguva yekusangana nezvinhu zvisiri legit so kana tiri kuuya pana pachitaura chi know what this business is legit we file our taxes and everything look into it because haudi kutsvaga plan rimwe gumbo retebho radona you can't do mm-hmm. that you need to find something to do munguva yekunge zvinhu zvakaita sei zvakanaka find something because that will be your backup plan mm.
thank you so much blessing saka tiri kuti isusu kana muri kuona about this business guys uyai mubvunzi kana mabvunza do the needful kungobvunza musina action Sport yauri iyoyo. Mwe, gore rinouya same month nhasi ndiani ndi 1 May. Situation yako inenge ingori ipapo. Ndipo pauchatanga kufunga kuti ih dai ndakatanga hangu last year. Mm -hmm. Aiwa ndakaona this business ene zviri kuchenda kuti dai ndakatanga hangu 2018. but because she did not take action then maybe it was not, it was not her time it's fine tinoziva kuti mangwanani edu ese akangosiyana handiti mangwanani ako ene zvari kuaustralia maapanguva imini isu taakutosvika kumanheru maakusvika mm-hmm. inguva yezvine zviblessing kuno kuperth its 10 uh, to 10 10 to 10 makuseni saka nguva yemunhu yakasiyana but tiri kuti kana makuti unotichiuya Tiri kuziva kuti muri kutsvaga maplan B but muri kuda zvakanyanyopfavisa. Hmm. Muri kuda plan B because munouya muchivhunza zveshuwa. Ndezveshuwa here ene zvitauya tiri kukudza kuti ndezveshuwa. Munouya motivhunza mafone numbers edu tinotodisplaya. Uya ufone unofona ini ndoona vanhu vachiuya chifona. Naachida kuona tiri legit here. ndaachida kuona kuti munodaira here handiti ka but then the thing is take action aiwa enda unoona webina aiwa yakarebesa ingoti gagagaga vamwe vanoona muchiona mavideos haa mavideos enyu nyaya dzenyu dzakarebesa ingoti igaga there's nothing like gagagaga when it comes to this business because it's a multi billion business

But you can see there is a place where it says if you want more information, click learn more button. Mm. You don't want to click it. hanzi manje ndikaisa link yangu ipapa ah, ndinozobirwa information ora ichindipa email yacho ndiregister ndokutumira link ah, manje chino nechino takupa futi ah, video yacho yakarebesa guys if you continue to make excuses situation yenyu is not gonna change isusu takatomagarira ma1 hour chaiwo chaiwo even ma2 hours to make to, to, to have this business because we were hungry for it i know isu tiri kutsvaga vanhu vane nzara ndoshona izvo vane nzara this business haasi kutsvaga vanhu vari comfortable tiri kutsvaga vanhu vane nzara vanhu vari kunyatsoziva kuti inini ndiri kuda plan b yeah. handiti ndovatiri kutsvaga ivavo but kana wauya uchida information tine process mukauya muri 50 pazuva muchinobvunza rutendo mese muri 50 anopedzisira akuti beta ndenhangu 9 to 5 ka because ah ndiri kungoti uyu akafona obvunza ndotsanangura uyu ofona obvunza otsanangura oenda it will no make sense saka isusu mm. business redu riri strategic unofamba nemo nemo tine step by step pana ada kutaura step by step yedu nhai
before you now say feels something mm -hmm. to what them was saying so concerning vanhu vanoda gagaga ndo vanhu vano vano kaniwa iwawo because all you need is mm. gagaga you don't want to receive information

and wa and nezita rako waita izvozvo unowana um, um, what do you call it um, uh, a webinar to watch iyoyo ye-one hour yatiri kutaura kana kuti ye-90 minutes so you really need to watch that webinar kana wawana webinar ukaona kutoti ah, chinhu ichi chinenge chechokwadi ichi and you want to proceed

mm. business redu harisi remafreezits guys rega ndibva ndazvitaura pano musazouya kuseri muchiti mabhadhara 149 ekutanga business you are not paying 149 kutanga business kuti tibva tanyatsokuudzai anditi ka ibusiness chairo the same thing that you invest in any business chazvakanakira rine mabenefits aro ekuti kana wazomaona iwe ndiwo unozoti aiwa apa ndada kugara apa handiti unoita decision yako sakrista zvaataura ende 149 iri refundable ukaona waona maprecoaching videos paunobhatira 149 ukaona maprecoaching videos ukauya ukavhunza blessing kuti nhai bule kana kuti munya kana rutendo kana lilian kana krista kuti orit saka apa pakuzofamba sei akakutsanangura zvaanokutsanangurira iwewe ukati ah i don't think this is for me you are free to get your refund ndozvazvakanakira mari ukabhadhara 149 is not coming to anybody haisi kuuya kwatiri its for the system system yatiri kutaura nezvayo iyoyo yekuti uchipedza kubhadhara unobva watokandwa muour main group main group as, it, as in today facebook group is 281000 Yes. People who are saying yes to the online space is the biggest group on Facebook. Saka kana wapinda mugroup imomo uchaona matestimonials you are going to see vanhu. Unoziva vanhu manurse, madoctors, maengineers, vabereki, vanhu so vanhu vese vari kubva kumaprofessions akasiyana siyana varimo even vanhu vamunoti ava vane mari havasi kuda mari is not always about money tine vanhu vatori nemari but pane zvavari kutsvaga maybe vari kutsvaga time they want to reclaim their time vamwe vanogona kunge vachiti inini ndiri kuita mari handina nguva nevana vangu kana kuti nemukadzi wangu kana nemurume wangu i want to spend more time but ndinoda kuita income yes to some people that is what they want because kumwe kwacho unogona kunge uine mari but isiri kukufadza iri kukubvisa pane chii pane mhuri yako ndosaka tiri kutaura about this business saka musazongofunga kuti ah is it about only money no vanhu vari kuuya nezvikonzero zvakasiyana siyana iwewo chikonzero chako chinogona kunge chakasiyana nechangu asi tese tiri maimmigrants tiri kusangana nechii nemastruggles akafanana handiti saka mm -hmm. Huyai guys munouya mo register onai munhu anenge waona waunenge waona pano pa platform panapa wakuti a ah, uyu ndokwanisa kushanda naye handiti ka tese tiri mu this community tese tiri ma mentors tese tinokwanisa kukubatsira handiti isusu um, community yedu is uh, teamwork right tinobatsirana hazvisi zvekuti ha ah, because nyingi ndiye akandiunza muno manofanirwa kundibata rwoko unokwanisa kuenda kuna anybody in our community information iri kushandiswa nevanhu maseven figures masix figures is the same same platform tiri kudya mupoto imwe chete handiti kozoitawo mm. kuti kana wapinda woziva kuti uri kuuya kuzoshanda hausi kuuya kuzorara youare going to work for your business isusu tinoshandira business redu but hazvirwadze zvezvezvo kuti ha ah, Marwadzo ekuti ndanetsa ini nebasa iri aiwa ndanetsa no we actually have fun titori macreator content creator patiri panapo e eh, titori macontent creator pano tinge titocreata content munovaziva ka vanhu vari paonline pafacebook vari kubhadharwa tinge titoripo paye tichitocreata macontent edu zvinhu zvinotofadza mufunge but everything zvatinoita tinodzidza saka i don't know kuti vanhu vari mumacomment section handisi kuona randione chon okay eh, okay oh kune macomments oh hanzi fear of the unknown we are too loyal and submissive to nine to five jobs ey hanzi nacrisella sure fear inenge iine vanhu chokwadi So true ndochaizvo vanoti chii chauri kuita after telling them vanonyarara kunge havana kubvunza. I think holy ari kutaura vanhu vanonge vachiuya chibvunza kuti what is this business about vanhu voya vowana information wapa information havatauri handiti ka so ngatigadzirire remangwana redu guys mhuri dzedu vana vedu ngatisiye vana vedu vaine pakanaka pekurarama you know varungu vaisiya mapurazi for vana vavo isusu tine chii we have this business because one you can actually leave it for your kids even uchiri mupenyu it's a legacy handiti plus chimwe chinhu have ownership guys iva nechinhu chako chaunoti ichi ndechangu hapana mm. anonditorera but kwauri kuenda uku kwauri kupa ma 1000 percent effort uku unomuka wakanzi dho ratovharwa wodii handiti so mm-hmm. ngatibatsirane guys handizivi madzimai kana muine chekuti muda kutaura tibva tangovhara hedu musangano wedu wanhasi
okay um, um, um, kuti sote to add something to everyone who's watching kuti um, isu semazimbabwe we are very adaptable from our history as zimbabweans zvinhu zvanga zvakaoma kumusha and we made it work we tried anovhura kamusika anovhura katuckshop anovhura bhero anoita boutique or anoita hair saloon this is what we are offering you use those strengths that we got from the, our hardships and put them into our own business right now if you put that strength and effort into this business you're going to get a, a huge turnaround unowana pekuti mari haikuperere you mm. get time to yourself unowana nguva yekutamba nevana unowana nguva even yekuti ukaenda kuzimbabwe uri kudiaspora ukaita trip yekuzimbabwe most likely it's just two weeks mm. but kana une business rako unogona kuenda two months three months mari iri kuuya iri paside so this is uh, what i just want to say kune vanhu vari kuona kuti pindai muchinhu ichi since covid payakauya things changed life changed as we knew it so ngatitotanga ende covid haikusiri ko kwekupesera kune zvimwe zvichauya but be prepared be ready when it comes and this online business ichatibatsira kuti kana taitirawo futi imwe lockdown

Um, Inina, I just wanted to say, you know, like them, like you were saying, if you if you now look at Panama groups and Dirimari, takutoona mama mazimbabweans vanhu vakutanga especially vakaenda kunana uk vanhu vakudzokera kune vanhu izvozvi zvekutoti vakutofunga kuti ainini ndafunga ndakuda kudzokera kumusha ini i've been in the diaspora for a long time but munhu anotarisa kuti akatarisa masavings otarisa otaura kuti ndinonoitei kumusha kwacho mabasa hakuna what i love about this business is ndiro business rinotakurika yes. this is what i love you know i, I look at it pandinoenda kuzimbabwe for holiday kuti kungotakura laptop yangu ndingori newifi yangu access to wifi mm -hmm. and then i can make money from zimbabwe ndine business rangu saka ndo zvanakira the online space kuti you can move with your business with you saka this business that we are into ibusiness rekuti ka wherever you are munyika mauri ukazodisa kuti ati aiwa inini ndakuenda kumusha ini unongori transfer yako kana wafunga wotransfer yako wakutendesa kuzimbabwe that is the beauty of it so that is my encouragement kune vanhu vari kutsvaga something that you can say you know what when i return home i want to be running something this is what we are into you can transfer this business kuzimbabwe but ngatitangei ndopane encouragement yedu kuti ngatitangei because ramangwana harizikanwe rai tinoona nezvatotanga kuitika zvese izvi haa ah, zvinhu hazvisi kuenda zvichichinja we will see even kunokupa news muaustralia tikutouzwa kunzi brace up because it's gonna get worse and chii chiri kuimpactwa isalary yedu yavasati vagarira pasi kuti vaincrease ndopatichingoni saka now we are now feeling the pinch but kune vakatanga mabusinesses now you know kuti you know what i can build this ndiri kutotarisa ndiri kutoona kamari but mm -hmm. it takes courage and it takes someone to make a decision kuti you know what i'm going to try something new because doing the same thing over and over again and expecting different results hanzi ndo inonzi insanity hazvibudi

we don't force people but you're saying what we are saying is look into it you never know it might change your life isusu tara i looked into this five years ago and here we are we are still going because chinhu ichi ndechedu it's a wonderful business it's exciting for me it's like this is it hakuna kumwe kwatiri kuenda because what we found is gold saka hatikuda kudiga gold tega mhm. we don't want to dig gold by ourselves tikuona vamwe manigerians vakachiwana vari kubata chimuti vese vagomhanya kani saka isusuwo semazimbabweans ngatibude mumentality yekuti aiwa inini am fine with eh, pandiri apa nebasa rangu im fine because you never know as long as your name is not on those company papers mm. achistako basa harisi rako and you mm. can't hand over hunesi hudhokota huchii kuvana kuti o oh, mwanangu mapepa angu andakaita nesi o oh, aa mm. what we can hand over is our businesses when we have built them we can hand over to our children so this is the kind of business we are into thank you pam Uh, just in a few minutes, few seconds, Pam, we need to go with the Patarwana blessing Pechimuta. kana watombowana munhu anomira newe ari kukutaurira chokwadi kuti chimuti icho you know relay unopa chimuti wopasa kune umwe wopasa kune umwe then mowina mese as a team ndo zvatiri yeah. kutyaya kuita panapa kuti ngatiwinei tese mazimbabwe mm. tiwane mukombe tichengete mhuri dzedu maita basa
aiwa ngatibatsanei guys pane imwe comment aka ndakambonzwa so ichinzi hanzi mazimbabweans haaudza nechinhu kana kuine kuri kuwana mari havataure saka vakationa isu tichitaura about business vanoti haa kunyeba makatanga rii nekuudza vamwe zvinhu zvachinja guys mm. zvinhu zvachinja ii pane chimwe chinhu chatatakanganwa kutaura nezvacho muri kungowana paine madzimai panapa varume varimo muthis business mm. ukaona mudzimai wako kana kuti murume wako auya achikuudza he ndine mumwe murume akauya akati a ah, ndikuda kuti mudzimai yangu because akauya kubva kuzimbabwe hapana chaari kuita saka ndikuda kuti atange business iri ndakatomunzwa mukadzi yeye kubackend akati handisi kuda business iroro ukangouri bhadhara chete newo ndiwo uri kuriita Guys, you don't know what you have. Amusi kuuziva mkana uyu. Amusi kuuziva tisu vaye vaiti hai wai scam hezvo tiri pano. Uyo mnyaradzi uyo ndiye wekuti kuna mento wake hai wai scam hai wasiyana nazvo hezvo uyo ari amene kuti munyaya uchaenda kunotiiko kune munhu kuna mento wako uchanomutii ha usi right so varume madzimai anogona kunge ari murume tinavo varume vari kuona maopportunities a maybe murume anenge atori kune anight shift ari kufunga funga funga kuti kuti toita sei kuti mari ibatane obva auya mm. kunawe iwo semudzimai obva auya obva akuti zvoni ei kwaita business uko iobva waramba hausi kuziva kuti mwari akuitirei ipapapo saka ngatisapatonai guys business harisi revarukadzi chete but nderevarume nderevakadzi yet tinawo madzimai ari kuchimhanya munoziva isusu kwedu ka epa ngatimbotaurira nechokwadi guys hatisi kuda kuti kudhisaidi mamarriage kana kuti chindi kuda kungotaura chimwe chinhu munoziva pane pamwe pekuti um eh, mamarriages mukadzi mukadzi akaona business oenda kune oti ah rega ndimbobvunza kuti baba vanoti chii pane ana baba uri kurambidza ana mai kutanga business izvi mm-hmm. kana watoda kuritanga muchato ngautopera guys mm. business richaita kuti usaretire at 65 ukurambidza munhu kuriita is because you don't know what this woman is bringing for you tinavo vakadzi isusu tiri vanhu vari loyal zvisingaiti kumamarriages edu but ndinoziva kumanaija uko maiwe mukauya mucommunity medu pane manaija anoti anonzi vanonzi chii vanhu vaye vekuti haumurambidze chinhu Mm. anokudza kuti iwe shamwari ndiri kuzoriita uchida usingade and then at the end of the day varume vachoni vakutokuita mabasa because mukadzi akuita mari yakawanda vakutojoina business because of the wife because mukadzi akati iwe shamwari inanzi kuita zvemashift ndaona business iwo kana uchida tora kana usingade ndizvo uda kuti ndiende ehe ndinobuda asi kuti vanhu ngavasingaurambani but tiri kuti izvoni mese muri vaviri shandai pamwe chete hanzi ibhaibheri rinoti two are better than one yeah. shandai muri pamwe chete ini ndakati kunomwe murume wangu its a scam iye akati aiwa ngatione but handina kuti aiwa handisi kuzoita e eh, chichi ngatorambana e eh, uh-uh. ndakazviti orit ngatingoonei but hezvo tiri papi murume wangu haatoiti 9 to 5 tese tiri kuita this business kumba anditika saka you never know kozoita pamwe pekuti wanamata uri kunamata uri kunamata uri kunamata waenda paonline dhuma dhuma narutendo hanzi baba vangu ndo vakariwana e eh, unis ati baba kwangu ndo vakariwana you see and eh, now she's carrying the business saka unenge uri pafacebook paye lilian uyo dhuma dhuma naye ata about business munyaradzi uyo uri kunamata about something chinochinja upenyu hwako but mwari ari kuti iwe mhani webusiness irobva raiwascam yeah. mangwana womuka futi wasangana naro aiwa iscam mm. mwana eh, kana mwari wacho anoti ii eh, dzokera hako kune mashifts ako ndakutadza because mwari angambokumanikidza ka handiti saka at the end of the day chagtp iripo ene chagtp itori better pane google vhunza mibvunzo yauda kuvhunza about online business ndopaunoona kuti tichiri takasara guys when it comes to online space yeah. mm. hatizivi even macontent creators ekuzimbabwe muri kuvaona vachirelocata vachiita upenyu hwavo imari yepaonline mm. isu mm. tisinoramba chingoti ndezvekunyepa ndezvekunyepa unoona munhu mm. achitanzi enda unotsvaga basa nhai uchiita ah. five figure income four figure income ndiri kuwana income yandiri kuda ndiri kumba zvonzi enda unotsvaga is because we don't know ukaona munhu ari pafoni hando mbavha ka idzi ndozvataiita ka munhu ari palaptop hando ah, vanovhara vanhu mari kavo mm. pfungwa dziedzeka ngatidzigezesei itaiti mwari ka ndigezesei pfungwa dzangu idzi ka ndinyatsoona chokwadi chaicho chaicho because takarara guys handidi kunyeberai mm. mazimbabwens amene tinosvika kumanga tinotoverengana mucommunity medu tinotoverengana saka ngatisakotsire guys Mukana uyu ndewedu tese. Kana uchida vana vako, kana uchida utano hwako, vanhu vari kungodona kunze kwenyika uko. Mm. Yeah. Ma 30 something years vari kungodona, enda pa TikTok unotsvaga vanhu vari kungonzi vari kungodona, vari kungodona. Ugoshaya kuti arwara here hanzi anga asingarwari. Anga asingarwari ko indava hanzi haana kungomuka. Vamwe wacho tiri kungoita mashifts mashifts a ah, kana nguva yekunoona chiremba hauiwani mm. kuti ukumbire kuti ndoda kuenda mbonoona kuti utano hwangu hwakamira sei unonzi uri for what even uri kurwara unorambidzwa kuenda kunoona chiremba mm. saka mm. ngatizvidei ngatizvidei tine maopportunities maopportunity atiri kuunzai aya uya utry uya uone 30 days dzako unorefundwa kana ufunga kuti this is not for me You never know maybe for maybe 10 years to come ndipo pauchazonyatsofungawo kuti aiwa ndakuda business handiti guys tinokutendai mhuri yezimbabwe tichasangana zvekare muchikamu chedu chinoteera next week tinenge tiri pano kana kuti kune mamwe mapages ikoko titeverei guys handiti ka kumapeji kwedu vachaya chiposta kuma pages avo zvekare ndoda kuti muzoteera vanhu vese vari pano apa guys tese tiri vamwe chete ukwana munhu ari kutaura nerurimi rwamai astel about this business enda unovhunza usambonyara enda unovhunza usambofunga kuti aiwa apa ndinovharwa no no no no no no atidaro tiri kubatsirana handiti saka handifunga kuti pana chine chekutaura nai pana chine chekutaura andifunge so thank you so much rutendo from canada lilian australia christagal uk munyaradzi australia blessing australia thank you so much ladies matiita zvakanaka matidzidzisa matibatsira mwari akuitirei zvakanaka to everyone else who was watching tinokutendai mese ah, blessing sorry anzi blessing Hey my guys, ah, I'm sorry pane macomments hanzi naOli mazimba tadirei kushanda zvakaomarara kudai manai shift kusvika rini basa mm. racho rinorema zvokuti tiri kuremara mhuri dziri kukura dzisina direction because parents are chasing mashifts ngatichinjei vedu we fatigue inouraya thank you nes holly she has been a nurse for the past 20 years Muchavaona nhasi havana voice but tichavaunza munomu. Ah, wadzi aiwa uya uya uya uri kutononoka please replay aiwa replay iri kuuya eh, blessing hauna kunonoka uchinyanya kurara ukona vanhu vekunana uk vatokuma 2 am vachiri vakamuka anyway thank you so much guy aiwa ticharamba tichiuya guys tinoda kubatsirana eh, ininika ndakati munamato wangu gore rino kamwari ndaimboramba kazvo zvekuti zoni ah mazimbabweans havanzwisi about this business rega nditsvaga hangu vamwe but murume wangu akati but iwe uya yezimbabwe inga wakaritambira wani so at the end of the day uchawana vanhu vako iwewe and im so happy kuti mwari vari kuzviita and ndoda kuti munamato kuti mazimbabweans uyai tiri kanyika kadiki so kekuti tikanyatsoripinda chibhizinesi idzi ah, vanotiona kani maflag edu tinoda kuita kunonzi rise high mugroup medu imo because panonzi mazimbabweans tinoverengwa kunyika kudai totonyara vamwe vanotonyara vamwe vari kunyara nemazita echirungu kunzi ndiri muzimbabwean so huyai tibatane guys ehe isuti mazimbabweans titori pano tiri kuti tiri kubatana ende tichabatsirana Wese muZimbabwean ari kuti atoda kuita this business we are together. Hapana watiri kusiya tiri kuita kunonzi kuzvuva. Hatisi kuita zvekutamba kuzu kuzvuva. Yes. Hasi kuita kunonzi kuranzi kurara rugare hatina izvozvo handitika. Right. Thank you so much guys. Kune vanhu vanga vachifanira kunge vari pane this um, this broadcast but zvaramba but we are going to have them again on another zoom hanzi mashift ndakanetsa ah, sorry blessing sorry sorry sorry sorry ndozvatiri kutaura ka izvozvo izvi ah, hanzi ah, nayepi ya ah, zimbabweans vashoma kutya kuchakawanda ndosaka tiri kuti ndosaka tatanga kuuya ngavasatye zvavayo musatye guys musatye musatye Alright, ii pane mwe mukomana ndakana nezuro hanzi zvoni ah rega tingovharwa zvedu. Abva kutaura neni. Apa akabhadhara 149 ah rega tingovharwa zvedu takangoti yoke. Yeah, kutya kuchiriko zveshuwa. So anyway guys, good night everybody. Morara zvakanaka nekuswera zvakanaka.